San Mateo capítulo diecisiete. Upe rire, seis ára haguépe Jesús ogueraha Pedro, Santiago ha tyvyra Juánpe ha ojupi hikuái peteĩ yvyty ru'ãme. Upépe henondepekuéra Jesús rete oñemoambue ohóvo. Hova oñepyrũ omimbi kuarahýicha ha umi ijao katu morotĩ sakã ha oja jaipa. Ha peichahágui katu ohecha sapy'a hikuái Moisés ha Elíape oñemongetáva hína Jesús ndive. Upépe Pedro he'i Jesúspe: Che Jára, iporãite ningo ikatúre roime ko'ápe, reipotárõ ajapóta peẽme pene rendaguã peteĩ ne mba'erã, peteĩ Moiséspe guarã ha Elíaspe guarã avei. Pedro oñe'ẽ aja Ou peteĩ arai omimbipáva ha ojaho'i chupekuéra. Pe araígui oñehendu peteĩ ñe'ẽ he'íva. Kóva hína che ra'y ahayhuetéva, che aiporavova'ekue, pehendu chupe. Hemimbo'ekuéra ohendúvo péva oñesũ omboja peve hova yvýre, tuicha okyhyjégui. Jesús katu oñemboja hendapekuéra ha opokóvo hesekuéra he'i Pepu'ã ani pekyhyje. Ha omopu'ãvo hesa ndohechavéima avavépe. Jesús ha'eñohámante ohecha. Oguejykuévo pe yvytýgui Jesús he'i chupekuéra. Aníke pemombe'u avavépe ko pehechava'ekue. Che, yvypóra isa'ajuva'ekue aikove jevy peve omanóva apytégui. Hemimbo'ekuéra oporandu Jesúspe, Mba'ére piko umi Moisés rembiapoukapy mbo'eha he'i Elías ourãeva'erãha? Jesús he'i chupekuéra, Añete ningo Elías raẽ ouva'erãha, ha ha'e omoĩmba porãva'erã opaite mba'e hekópe. Ha che ha'e peẽme, Elías oúma hague ha avave ndoikuaái hague chupe. Pévare, ojapo hikuái hese opa ojaposéva. Péicha avei che, yvypóraicha ajuva'ekue ahasa asýta ipopekuéra. Upépe ae, hemimbo'ekuéra ohechakuaa Jesús oñe'ẽ hague chupekuéra Juan Bautista rehe. Og̃uahẽvo hikuái opavave oĩháme, oñemboja Jesús rendápe peteĩ karai. oñesũ henondépe ha he'i chupe, Karai, eiporiahuverekomína ko che ra'ýpe. Imba'asy ou jave chupe niko oity jepi chupe ha pévare oiko asy terei. Hetáma péicha ho'a tatápe térã ýpe. Aru niko kuri ne remimbo'ekuérape ha ha'ekuéra ndaikatúi omonguera. Jesús he'i upémarõ, Ha tekove jerovia'ỹ. Araka'e peve piko aiméta penendive? Araka'e peve piko aikóta pende reheve? Peru chéve pe mitãrusu. Upépe Jesús oñe'ẽ hatã pe mba'e pochýpe ha omosẽ pe mitãgui. Pe mitã okuera upepete. Upéi umi hemimbo'ekuéra oñe'ẽ Jesús ndive ha'eñoháme ha oporandu chupe. Mba'ére piko ndaikatúi ra'e ore romosẽ pe mba'e pochy? Jesús he'i chupekuéra: Ndapejeroviapáigui Tupãre. Añete ha'e peẽme, pende jerovia michĩramo jepe oimeraẽva mba'e ra'ỹi michĩvévaicha, pejéta peteĩ yvytýpe. Ejei ko'águi, eva amo, ha upe yvyty ováta. Oimeraẽva mba'e ikatúne pejapo. Péicharõ jepe, peñembo'éramo ha Tupãme pemomba'eguasúvo ndape'úiramo mba'eve añoite, Ikatúne pemosẽ ko'ãichagua mba'e pochy. Oiko aja hikuái Galilea rupi, Jesús oñe'ẽ hemimbo'ekuérape kóicha. Che, yvypóraicha ajuva'ekue, ha'áta hína yvyporakuéra pópe, ha'ekuéra chejukáta, mbohapy ára haguépe katu aikove jevýta. Kóva ohendúvo tuicha oñembyasyhikuái. Jesús ha hemimbo'ekuéra og̃uahẽ rire táva Cafarnaúmpe, umi viru ombyatýva tupaópe g̃uarã, oho Pedro rendápe ha oporandu chupe. Pene mbo'ehára piko ome'ẽ oikóvo pe viru tupaópe g̃uarã? Ha Pedro he'i chupe. Ome'ẽ. Upéi Pedro oikévo Jesús rógape, Jesús raẽ imandu'a Pédrope ha oporandu chupe. Simón, mba'épa nde ere? Mburuvichakuéra ombyatyiramo viru, mávarepa ha'ekuéra omope? Hetãyguakuérarepa térãpa ambue tetãguáre? Pedro he'i chupe. Ambue tetãyguáre. Jesús he'i chupe. Péicharõ ningo hetagua ndaikotevẽi ome'ẽ. Péicharõ jepe, ani hag̃ua iposĩ ñanendive avave, tereho ýpe ha ity nepinda. Pe.